Mäin Numm ass Henri Knaff, ech sinn de President vum Office National de Remembrement, den ONR. Mir schaffen fir all Secteur vun der Landwirtschaft, sief et Bëscher, Den d'Land selwer oder am Wäibau. Op der Lëtzebuerger Musel hu mer eng ganz instabil Geologie an do gëtt et vill Rutschungen, déi de Wënzer vill Problemer maachen. Mir hunn am Land ass et méi einfach vläicht, do ass et iwwer déi lescht Joerzéngte well d'Maschinne méi grouss gi sinn, fir de Weereseau ze adaptéieren, fir déi nei Maschinnen, datt se dat packen. An da profitéiere mer fir d'Parzellen, déi duerch, iwwer déi lescht 200 Joer zersplittert goufen, sief et duerch Ierfschaften, duerch Bäikafen, dass mer déi och erëm beienee kréien. An dann hu mer natierlech och nach am Bësch, wou mer réischt säit 25 Joer dra schaffen, dat ass méi rezent, do geet et dann drëm, och fir d'Forstwirtschaft am Privatsektor ze stäerken duerch e performante Weebau. Dat sinn dann grosso modo déi Secteuren, wou een eis fënnt. Hei si mer an engem am Projet Wëntréng. Hei gesäit ee lo déi al Situatioun, wéi d'Wéngerten ausgesi vrun engem Remembrement. Ausléiser ass ganz oft d'Zersplitterung vun de Parzellen, mee hei hu mer och elo vill Rutschungen dran, déi ufänken, verschidde Wéngerten aus dem Circuit ze huelen. D'Wënzer kënnen net méi mat de Maschinnen erafueren. D'Wënzer selwer kënnen dat natierlech net stemmen. De Landwirtschaftsministère hëlleft dann iwwert eis, dem Office, dass mer dann déi Aarbechten iwwerhuelen an dass mer och e Gesamtprojet maachen, fir dat dann an de Grëff ze kréien. En neie Problem, dee elo optaucht, dat ass den, dass verschidde Wënzer keng Repreneur hunn. Verschidde Wéngerte leie brooch. An dat ass net gutt, well dann entsti Krankheeten, Pilzen, déi sech bilden an déi dann op déi Noperen iwwersprangen, d'Nopeschparzellen. An do si mer am Gaang an dësem Projet fir d'éischte Kéier och eng Léisung ze fannen, fir deenen dat zouzeweisen, déi nach wëlle weiderfueren. eventuell déi déi nëmme wéider weider wëlle fueren, dann eng Parzell ze ginn déi dann mol kann puer Joer brooch leien.
Als éischt maache mer mol eng Taxatioun, do gëtt dann e Syndikat respektiv eng Lokalkommissioun gëtt do gewielt, mat deene gi mer dann op den Terrain an do gëtt dann d'Valeur festgestallt vun den eenzele Parzellen. Do hu mer eng Zort Punktesystem an do sinn d'Kritären ënnert anerem d'Pente, d'Sonnenastralung, d'Hangneigung, also Säitenhang, d'Erosioun spillt och mat, d'Akale spillt mat, dat si sou déi Haaptpunkten. Wann d'Parzellen dann nei zougedeelt sinn, da ka mer ufänke mat den Aarbechten um Terrain. Dat sinn eemol d'Weeër nei maachen, mee och deelweis d'Rutschunge stabiliséieren. Wat och e ganz wichtege Facteur ass, dat ass d'Waasser kontrolléiert ofzeleeden. An da fänke mer och un d'Ponten unzepassen, soudass déi eenzel Parzelle rëm bewirtschaftbar sinn. Do kënnt awer nach vill aner Saachen derbäi, déi mer och maachen, déi der Biodiversitéit zegutt kënnt, wéi zum Beispill maache mer Myrgien, och aner Habitater wéi aner Zorte vun Déieren, déi do sinn. A mir sëtzen och Bongerten. Mir kucken och mat de Fliedermais, dass déi hir Fudderplaze kréien. An deem Sënn profitéieren net nëmmen D'Wënzeren dervun, mee och d'Allgemengheet.
Hei si mer elo an engem aneren Eck op der Lëtzebuerger Musel. Mir sinn zu Stadtbrédemus. Hei gesäit een dann och déi nei Kulturlandschaft, déi, wou mir dann och hoffen, dass dat elo déi nächst Joerzéngten hält, dass mer net méi mussen intervenéieren an dass och déi grouss Rutschung, déi mer hei am Eck stabiliséiert hunn, dass déi sech dann do domatte geschloe gëtt. An da gesäit een et eigentlech. Nom Remembrement wéi et hei ausgesäit.